Jiena bħala bniedem ateju u inti bħala bniedem ta' evidentament twemmin b'saħħtu. Kif nistgħu nikkolabaraw? Hemm x'imkien fejn nistgħu niltaqgħu biex ovvjament nikkoeżistu, ma iktar milli nikkoeżistu, hemm fejn naħdmu flimkien għal ġejjieni soċjali aħjar? John, jien nibda minn din. Jiena jbeżżagħni Mhux bniedem bħalek li qed tagħmel tfittxija. Jiena jbeżżagħni dak il-bniedem li jaħseb li issa sar jaf il-Kristu, jitlob minn filgħodu sa filgħaxija, iġagħal jimponi l-fidi tiegħu fuq ħaddieħor, jien dak ibeżżagħni. Dak ibeżżagħni u għandna minnhom. Għandna minnhom. X'ibelżgħek fih? Għax inti l-fidi tagħna qed immissu misteru. Qed immissu ma' misteru. Jekk il-bniedem ma jistaqsix, ma jidħollux dubju, allura x'mixja qed jagħmel? X'mixja qed jagħmel? Allura qed niġu indutrinati u aħna niġu mazza f'dan it-talim, jekk inti ħat emmenda ħat ħassalva, ħat mur il-ġenna, jekk le, għalli jaf sejser, min jaf sejser minnek. Ġeri, jiena ma niddejja xejn li nidjaloga ma nis atei, agnostiċi, eċċetera, eċċetera, jew li anke huma li ansara, u għandu jidħlu wkoll f'ċertu kultant ċertu dubji jistaqsu ċertu mistoqsijiet. U kellna qaddis inkbar li saqsew Santu Wistin, waħed minnhom, li beda jfittex il-verità. U tfittxija tal-verità hija parti wkoll mill-għixin tal-fidi tagħna, nkunu kunu babbi. Ara nibqgħu għax fil-meta kellna sitt snin, seba' snin, qallu nisma' nifdik id-daqsxejn ta' ostja hemm Ġesù Bambin ta'. U mbagħad nagħmlu l-praċett u Alla ma' minna. U mhux ovvja jekk ħafna nies ma jipprattikawx jekk aħna bqajna bit-tagħlim u bil-katekiżmu li ħadna biex għamilna s-sagramenti. Jekk aħna ma nafux fiex nemmnu. Jekk tmur, issa mmorru l-ġimgħa d-dieħla, kulħadd jiġi quddiem is-saparklu jitlob. U jekk tistaqsihom, 'F'dak dak it-tabernaklu hemm x'hemm? Jgħidulek Ġesù, 'Imma se hemmhekk nies naslu ta'. Jien dejjem insaqdin fl-omelijiet jiena, 'Min hu Ġesù għalik? Ara ma tiġix tgħidli l-bambin fil-maxtura ta' jew il-bambin li msallab. Għax mistoqsija nħossna importanti għaw nista. Eh, eh. Min hu Ġesu għalik? Ġesu għalija. Ġesu għalija triq, il-verità u l-ħajja. Ġesu għalija dak li sar bniedem, it-tini persuna ta' trinita, li sar bniedem bħalna, għadda mill-mewt li ġab il-bniedem stess. bil-waqgħa ta' Adam u Eva, inti semmejt il-ktieb tal-Ġenesi, u hemmhekk, ovvjament, f'infetħet it-triq għad-dnub, għall-mewt, eċċetera. Biex immur lura għas-centerfuge tal-magna ta' dil-konverżazzjoni, jekk Ġwann però Mhux konvint. Mela, ħa nibda biex insib biċċa biċċa kif kif ħa nartikola. Mela, one, insib ftit problema fin-narrativa li Alla ħallaq kollox u kien kollox perfett. U mbagħad, Intebaħ li l-bniedem għamel kien kellu proklività għal qerq u minn dik il-proklività għal qerq kellna l-ewwel dnub li kien spiex ta' li ma jismawx mill-istruzzjonijiet ta' Alla u jiklu mis-siġra tal-għerf. li hija storja fantastika, speċa hija storja vera sabiħa. U tagħmel ħafna sens, ġifieri jien għalija li anzi ħaħalli dik il-parti għal aktar tard. Jekk Alla huwa omnipotenti, il-fatt li ħalaq kreatura li saret l-iktar kreatura dominanti fl-ekosistema kollha sabiħa li ħalaq. U ma kienx perfetta, dik xtixet għalik fuq Alla. Tikkontempla dik il-ħaġa? Alla ħallina fil-libertà. Kull bniedem maħluq fuq xbija t'Alla, nitilqu minn hemm. F'kull bniedem hemm dik il-firma, hemm dak it-timbru ta' Alla. U aħna l-fej il-Knisja x'inhu xogħolha? Il-Knisja xogħolha li lili tgħinni niskopri Min ħalaqni? Min tani din il-ħajja? Min tani din id-dinja ta' madwari? U naħseb hija, hija, naħseb il-kitbiet Bibliċi u anke l-kitbiet reliġjużi li ppreċedu l-kitbiet Bibliċi huma xhieda ta' li din il-mistoqsija anke jekk tkun ateu tistaqsi.